ɛne yɛde to wɔn anim sɛ dwumadi a na yɛredie yɛ a yɛato din daakye hemaa na kyerɛ sɛ yɛ mmɔfra a yɛboaboa wɔn ano de wɔn kɔ akansie sɛ yɛyi mu baako na yɛyi ne sɛ ɔhemaa ɛwɔ asanteman mu ghana man mu ne wiase nyinaa n'ano kwasiada na dwumadie no ɛbɛ awieɛ na akɔhwɛ sɛdeɛ antenaa nom nyinaa de wɔn animonyam kɔtaa akyire na ɛdwo so hemaa nom nyinaa mpanimfoɔ nyinaa ɛne mene wo kasa yi kyɛ sɛ mpanimfoɔ akuni ne ɛne ntini bebree yɛ abɔfra baako a ɔdi nkunim wɔ dwumadie mu ne akyɛ no akyɛdeɛ bɔtwoo ɔyere pa yɛdi dwuma bi afa ahohyɛm na yɛbaa sɛ yɛbɛboa santema ghana man ne wiase ne adwene nipa ho nso abɔfra a ɔteɛ yi bra facebook live na bɛhwɛ n'anim bi sesei yɛama no nice brand new beautiful ecclesiastes lamentation saloon car akoa bi sɛ akoa wɔte borɔfo paa o deɛ mete nyinaa ne maka no lamentation car wahu bi da ecclesiastes car ɛne ɛde ama no a small young girl ɔba abɛtena mu ɛmu obi ntwi bi da wate daakye ma wɔatwi wɔ adeɛ wate asikafoɔ no tia breka no atia wɔn sɔ light ano asɔ wɔn bɔ abɛn ano abɔ wate eti nɛ ɛɛ dwumadie no nyinaa kɔ awieɛ no yɛabɔfra baako a yɛfrɛ no davida owusuwa apia ɛna me ne kasa yi ɛɛ daakye hemaa no. yɛde maa no na na n'ahotadin a ɔde ka dwumadie ho ne yɛfrɛ no eh, nana maame nana maame ɛna ɛyɛ eh, nkurimidifoɔ wɔ dwumadie no nyinaa nkunim abotiri no ɔne yɛde abɔ nana ne ho yɛ ayɛ fɛ no bra bɛwɔkye no facebook live bra wo sɛkye ɔyerepa radio youtube kɔsɛkye ɔyere pa ready o she is live here na wobɛhwɛ n'anim ɛ eh, daakye wobɛdi hemaa wate asanteman ghana man nyinaa ɛtie eh, wokɔ sukuu ɛn sukuu bɛn Edraman Educational Complex ɛwɔ Edra. Edra.
ɛna firi adwira to tena kaa mu berɛ a wobrɛ nyinaa watumi abɛwi ne yɛ te kumase adum bantema ne kuofurom
wobaa bie mu a wode wo kaa bɛba womfo kaa ei awurade ke abusua na mebakyɛ sɛ sɛ woanya mfie sɛ a woba kumase sɛ sɛdeɛ wade wo kaa bɛba
mewɔ ten wɔ ten years na ne yɛ sɛ nea ɔhema no astate die no nti sɛ sɛ wofiri adwiri aba kuma ase a na woyi mmɛnko a papapapapa nyɛ saa sɛ daakye ma ne bɔn nti meba na megye nkyia hwɛ
wurade yee ebi te yie na ebi nte yie koraa eti sese no ɛɛ deɛ na awɔ ka kyerɛ ɔyerepa fm ɔyerepa tv ɛne ɔyerepa adwuma wura ɛne adwuma mpanimfoɔ ne adwumayɛfoɔ nyinaa ne yɛtiefoɔ ɛbɛtaa mo akyi n'ano kwasi ada deɛ na awɔ ka kyerɛ wɔnom. meda mu nyinaa sɛ ɔpii multimedia me Mede adi kan mɛkyea me kra mu hene barima apaw bonsu yɛ bonsu, ɛyɛ amanten hene, ɛne ne hemmaa na n'asɛewa abonsu, meda obiara ase, Seko hene ne ne hemmaa, Nana Antwi Bol Siakor a ɔyɛ Seko hene, Frantse hene, mo nyinaa meda mo ase, Nyame nhyira mo. Me ankasa me papa Nana Owusu Asuama a dodoɔ no ara taa frɛ wo Nana One, meda wo ase sɛ wo vote maa me. Nyame nhyira obi biara a ɔ supporte me a mantumi ammɔ ne din ne me ankasa me piesi a ɔno nti yɛfrɛ me Nana Maame no. Yɛfrɛ no Nana Odi Asɛmpa Antwi Obugyayi a ɔtɔ so mmienu, Adwira Kontinhene. Meda obiara ase. Nyame nhyira mo nyinaa.
wama wɔsene kura agu me na sɛ deɛ woyɛ deɛ nka mo contest deɛ mbaa bi anka woma me show down wowafe a wowɔ tɛn no woawoɔ bi amena bɛdi kontere Enti yɛrekɔ yi, deɛ na woka akyerɛ adesuafoɔ a wɔn ne wobɔ tipɛn? Yɛwɔ obi wɔ hɔnom a sukuu mu yɛkyerɛ no adeɛ a ɔnsua, ɔte sɛ yɛyɛ biribi sɛ ekura mfa ne ho mmɛhyɛ mu. Sɛ sɛ kaa yɛde ama no, sɛ ɔsɛ wokɔtɔn a, woanya 1.5 billion. Wontɔn. Woabɛyi mmɛn na woatiatia wo break na wososɔ wo light. na show traf geta nyame ahyira wate yɛyi mpaeɛ sɛ yɛda akye hema na yɛde atoo so no nananom adwiraman ne adwira adehyeɛ nyinaa abɔfra ne da yɛ so mu moma no mmerɛ m wɔnya mfinhyia aduonu na nka ɔkura afena ɛresuae kyerɛ nananom sɛ wayɛ daakye hema ɛwɔ adwira ne ne mpɔta mu animonyam a ɛɛ moahyɛ no ɛnam ɔyerepa fm ɔyerepa tv yɛdwumadi yɛde baa mo akwam na menim sɛ wo daakye hemaa no bɛba mu wate yo nti yɛkɔ wowɔ adɔfoɔ bi a wowɔ afotuo kumaa bi a wode bɛma wɔn ne titiri wɔn a ne wɔn asua adeɛ no mekyia obiara wo a wohwɛ me wɔ yerepɛ tv ahwɛfoɔ nyinaa sɛ ɔyɛ akora a ɔwɔ ten years kɔsi fifteen years, mesrɛ mo ada sɛ mo, mo, mɛsrɛ mo sɛ momfa mo ho nhyɛ program ho bi te sɛ sei mu, na ɛbɛpagya me mpo, yɛyi mo firi mu a, fa, kyinkyin afa ho, fa wo ho hyɛ mu, na ɛbɛboa wo, yɛyi wo firi mu sɛ deɛn a daakye bi no ɛbɛtumi apagya wo, sɛ, sɛdeɛ me. Sɛ bi madi first a, na sɛ mamma biribi amba m'abrabɔ mu a, deɛ wandi first no a ɔdii bɛyɛ fifth no, ɔbɛtumi a, ɔbɛtumi ayɛ nipa titiriw bi. Nanso na me a medii first no, menyɛ nipa titiriw. Nti mɛsrɛ obiara sɛ nti momfa mo ho nhyɛ dwumadie bi te sɛ sei mu. Meda obi biara ase. Nyame nhyira mo nyinaa.
mepam trɔtrɔ ka menyamfo wanya tɛn wanya ka kese wate ke wo se wo bɛhure yɛ anaase se ke wo se sɛn menya 40 years meforo trɔtrɔ kɔ ayɛ sɛ ma womfo ne a woma to atwene wanya mmono kaa mono sɛ sɛ ɛnti woahwɛ nyameɛ no moagye kaa mono na wɔfa mpa ho anaa mo a wonom kɔntɛseɛ no mobɛtwitwa kyɛ ɔno nkwa no deɛ ɛda wo sere ne nyinaa ka wɔ mu a na ɛsoɔ daakye hemaa wɔse ne ho ɛfɛ na wɔsan agye so sɛn ɔno nso ate ampa
mekɔntɛse bio no deɛ baeɛ ne sɛ me me hunu yɛn na ayi no asa ɛɛ ne forms no asa mm. ɛna ɛma ɛyɛ saa na menim sɛ next time bi adaakye he maa mɛtra ase me wuram na ɛbɛboa me nso maasoma me kɛ ɔne meyɛ adwena fa
yɛ maa mɛyɛ daakye he ahwɛ
madwene kora firi so mayɛmmɔ nana maame aba so naanom hwɛ no performance no de wa bragorɔ no a ɔyɛeɛ no na ɛnyɛ nkwadasɛm amammerɛ no ɛɛ program no aboa nkwadaa no na mɛsrɛ awofoɔ no program bi sɛ ɛba ama mo nhwɛ prices kora ɛda so anaasɛ wɔkɔ am yɛyi wɔfiri no ayi no ɛboa nkwadaa no ma ɔmo exposure ɔmo sua deɛ akwadaa bi a ɔne talent o nti yɛntete nkwadaa no yie ɛsɛ akwadaa a wɔte asisi yɛ nana maame ɔte ɔyɛ ɔhema aprɛko pɛ wu ɛsɛ ne kura wɔfiri mu ɔhu de wɔsi bɔ okuro ne din no From Sɛkyerɛdum ase, Frantse, Kasai, Amantsen, kɔpem Adwiran, Adwiramo ne nyinaa kɔpem Atabubu, Kwame da nso yɛgye so da ha. Ne nyinaa na akwadaa wei baabi a ɔbɛsi biara no wate ɔno ankasa n'anim asan ate n'awofoɔ anim. Nti yɛn mma no yɛ a yɛntete wɔn yie na yɛma wɔn mpie nsua adeɛ. Because akwadaa a ɔfiri Adwira hwɛ wɔn a wɔfiri Asantema mu nyinaa wɔatwa wɔn nyinaa agu o. wɔde rekɔ adwira. Enti eh, ɔyerepa ne apiifoɔ so, ɛbɔ mo aba so sɛ momma nkwadaa no exposure na ɔmo ayere teachers a mokyerɛ nkwadaa no adeɛ no nyame nhyira mo nyinaa sɛ nkwadaa no nyinaa yɛ adeɛ na ano akwadaa baako ɛyɛ dɔte yie na na esuo na na esuo ɛwɔ asɔ ɛyɛ asɔ ana esuo esuo esuo na na na yɛ kyɛ sɛ excellent na ɛfɛ ɔw ɔw ɛ ɛ ɛ ɛyɛ ɛyɛ nkɔla no nkɔla no ayɛ adeɛ nya nyame nhyira sɛ wɔde kaa ɛkɔ fie A Ɛkyerɛ sɛ, sɛ ɔkɔ sukuu a, ɔno ankasa ne mmɔdenbɔ a ɛbɔeɛ no, ɔwɔ kaa a ɛde no kɔ sukuu saa de no aba. Enti next program no, nkwadaa nso, part two no, season two no reba, wɔmfa wɔn nsam na ɛnyɛ kamakamakamakama. Ok, atiefoɔ adɔfoɔ, wei firi yɛn ankasa, eh, yɛn wina, yɛ a daakye hemaa adwumadie. Odii kan na yɛne no di nkɔmmɔ no, David a owusu wa apia. Ɛɛ me ne ɔkasa yi dodoɔ no afrɛ no nana maame. Ɔno na ɛdi nkunim. Ɔna ate sɛ yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ no.